Tih Norway prison, ma nafx, social experiment. Bal, balstoj, daku, daku, daku, bal, bal, bastoj, bastoj. Mela, bastoj huwa ħabs fin norveġja fej eh, bażikament il-prinċipju huwa li l-priġunier joħdulu l-libertà Però, il-bqija tad-drittijiet tiegħu ma joħduhomlux, partikolarment id-dinjità, partikolarment l-aspirazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri jekk inti turi pereżempju aspirazzjoni li tixtieq titgħallem sengħa, mhux talli jgħallmuhielek is-sengħa, talli jiġifieri jipprovdulek l-għodda u jekk tarah dal-post, bellezza. Jiġifieri meta kont noqgħod Londra l-argument kont noqgħod f'kundizzjonijiet ferm għar milli joqgħodu da. Anzi, daw joqogħdu fuq immaġmen farm fin-Norveġja, fuq xmara, b'xi ma nafx kemm il-tomna art. It's a paradise. It's a paradise. Li l-ewwel darba li rajtu dal-ħabsa eh, Zom bro, daw suppost ħabsin. Għaw xaġa fucking ħazi, għaw xaġa ma tamil sens. U anka x'der ġiri daw e, e, qed jimxu, meta tarom qed jimxu, tħoss li hemm ċertu li minkejja m'għandhomx il-libertà li jiltaqgħu mal-familja tagħhom u mal-ħbieb eċetera. Ma jintaqgħu xejn jiġifieri ġon. Mm, le, le, xort, xort jiltaqgħu. Għalkemm naħseb ma nafx, imma naħseb ġeografikament naqa' problematika Da qiegħed appartat ħafna dal-post, qiegħed fuq gżira liħ, il-fir naħseb biex jaslu għalih il-familjari, mhux faċli. Daqsxejn kuntant bit-telefon u affarijiet u hekk. Għax l-Ingilterra, eżempju, huma natati l-internet ukoll. Nista. Iva, l-Ingilterra natati l-internet.
Għal ammont żgħar ta' ħin? Iva, għal ammont żgħar ta' ħin, imma inti tista' tiskajpja mal-familja tiegħek bil-Malti. Ġifieri, ħankun onest, Every little helps. Mhux hekk? Taf kif? Issa, mela, ehm, kif qed ngħidlek da- daw pereżempju ġo dal-ħabs li m'hemmx ċella daw kamra jiġri waqt li kienet idawru da da rajt ra- rapportaġġ fuq fuq is-CNN, nistidenkom tarawh eh, Bastoy Prison. Eh, Waqt li qed idawru insomma dal l-ġurnalist eh, jiftaħlu l-answit Li għandu mal xis u għan sweet, mux għana, mux le, le, le, le, għan sweet, u għedlu għadhom kif għamlu il-ġimma l-oħra di. Post bellezza. Għandhom recording studio fil-post li jena li għamilt karriera zaħira biex ta' eh, fil-mużika, għat ma tħalt fi studio ta' dak il-kalibru.
U naħseb music is a good way to express yourself ukoll. Ukoll, imma daw kien lan kien meta staqsew għalfej, għalfej, għalfej din is-soċjetà x'inhu l-ħsieb warajh. U ħsieb warajh kien li daw kif għad l-ewwel biex ħaħdulhom il-libertà ma mhux il-bqija ta' affarijiet. Imma l-iskop l-ewwel tir kien li daw jitgħallmu jikkooperaw bejniethom. Jiġifieri kull ħaġa li kienu jieklu, kull ħaġa li l-upkeep kollu, kif kif jinżamm it-terf, eċċetera, jagħmlu kollox, kollox, kollox il-priġunieri. U jitgħallmu jikkollaboraw ma' xulxin, iżommu ma' timetable, ikunu responsabbli għalihom infushom. Tkun hemm komunikazzjoni. Għalfejn? Għax L-għan huwa li ladarba dawn joħorġu mill-ħabs, dawn se jkunu ġirien ta' xi ħadd. Jiġifieri hu qal fil-fatt li aħna nixtiequ noħolqu ġirien tajbin. Sewwa. Allura inti biex ma jistax ikun li filli inti iżolat waħdek u f'daqqa waħda tfajtek fid-dinja u f'daqqa ħadd titgħallem tikkoopera, allura huma jtuk kemm jista' jkun anzi indipendenza. Biex tkompli sek fejn ħallejt. Eżatt, ħalli. Però fuq nota aħjar.
Eżatt, eżatt, ħalli inti tħossok ehm, Għasat nispjega daqsek. Tħossok normali.
Tħossok normali.
Eżat, tħossok normali. Ma tiġix istituzjonalizzat. Eżat, għax inti meta tiġi introduċat lura li s-soċjetà inti dik l-ikbar problema li jkollok li inti meta tqatta' eżempju jien ngħid mill-esperjenza tiegħi meta jien għamilt sena u nofs il-ħabs, il-ħabs sar bħala dar tiegħi. Konna tkellimna daqsxejn żgħira fuqha jiena u inti. U għidtlek, għidtlek jiena meta skontajt is-sentenza tiegħi għamilt xahrejn kull nhar ta' Erbgħa mmur siegħa l-ħabs.
Dejja affaxxinanti li xogħol. Jiena kont immur siegħa l-ħabs jiġifieri kull nhar ta' Erbgħa niftakar kont immur li nqatta' Dik in-nofsija tliet kwarti fejn l-uffiċjala għax jien għalija dik kienet saret id-dar tiegħi. Believe it or not, l-ewwel passi li tagħmel meta toħroġ mill-ħabs, rasek terġa' da, tinsiex li inti l-ħabs. Terġa' dak xiex, terġa' xiex?
Biex insa n-nies u s-soċjetà. Fimt? Bħala viżjoni li qed tara quddiem għajnejk inti l-ħabs, kull ma tara ħadid, ħajt u forsi għax ingħaqad sema. Jiġifieri inti ġejt illimitat mill-viżjoni tiegħek ukoll. Kif inti appena ħriġt barra u rajt is-siġar, rajt il-korozzi għaddejjin, dawk il-ħsejjes li inti ma kontx qed tisma', Moħħok ma jkunx kapaċi li tkompli fejn ħalliek. Tħoss qija, tħoss jiġifieri withdrawal kbira, uġigħ ta' ras kbira, nausea, jiġifieri stordament u affarijiet. Jiġifieri fiżiku, jiġifieri.
It feels, it feels. Backlash fiżiku fil-ġisem. U bħalma jgħidu hemm il-priġunieri jgħidu li meta toħroġ mill-ħabs tħares lura għax il-ħabs jerġa' jsejjaħlek. Issa jien mort kontra dak kollu li qalu. Jiena rġajt irritornajt lura l-ħabs bir-rieda tiegħi għax jiena ħassejt li ma kontx lest biex nitlaq din id-dar, insejħulha dar, u nerġa' mmur ġos-soċjetà. Mhux għax jiena ma kontx imxennaq mis-soċjetà, mela ma kontx imxennaq mil-libertà m'għand ommi, mid-dar, Ġifieri ġieli ħlomt li kont rieqed id-dar, inqum u jsibni l-ħabs. Darba minnhom qajjimni s-Sir Jason. Qalli qum. Għedtlu hawn ma. Qalli x'ma. Sir Jason jien. Imma dak il-ħin tant kienet reali għalija li ġiet tqajjimni ommi. Jiġifieri l-bniedem Li ttih xi ħaġa biex hu jkun jista' joħroġ u jagħmel użu minnu hija xi ħaġa tajba ħafna. Għax, ngħiduha kif inhi, meta titlaq minn ġo ħabs li tkun ilek għamilt sena u nofs, jien għalhekk kont nirritorna lura. Jien hemmhekk kelli l-ħbieb tiegħi. Għalkemm tgħid li dawk huma l-ħbieb tiegħek, imma ma' xi ħadd ħa tingwalaħħa. Il-ħbib tiegħek kienu l-uffiċjala jew jew jew priġunieri Il-ħbib oħrajn?
tiegħi kienu uffiċjala u kien hemm partikolarment hemm żewġ priġunieri li konna trabbejna close ħafna, ħafna ħafna jiġifieri. Trabbejtu flimkien Sant'Aloġija jew Le, jew Trabbejna l-ħabs flimkien. għax Inħolqot rubija waqt li waqt li kien Waqt li konna l-ħabs. Eh, Eħe, be- biex biex mmorru lura għal biċċa xogħol tal- tal- tal-baslu għax nixtieq naqra l-opinjoni tiegħek fuqha x'inhi, u mbagħad ħalek ukoll ir-riżultati għax ir-riżultati huma pjuttost xokkanti sewa. Ehm, jiena nħoss u wieħed mill-prinċipji ta' Bastoj li meta tkun il-ħabs tiġi trattat ta' tifel. Sewa ta' mhux żgur li mhux ta' adult. Ġifieri tistenbaħ jgħidulek fix inti tistenbaħ, fix inħadd tħu shower, fix inħadd jiekol, x'se tiekol, eh, fix inħadd ċempel, kemm tista' ddum fuq it-telefon. Inti ma tiħux fakin deċiżjoni waħda. Jogħġbok u ma jogħġbokx. Jogħġbok u ma jogħġbokx, imma Fl-istess ħin, filwaqt li hemm kastig fiha, hemm ukoll ċertu ċertu faċilità għax jien minn li tieħu deċiżjoni hija responsabilità. Għax jiena mbagħad irid noqgħod bid-deċiżjoni li ħadt jien għalhekk ħafna nies jibżgħu jibżaw jaslu għad deċiżjoni għax jafu li wara dik id-deċiżjoni hemm konsegwenza u jekk jista' jkun huma ma jkunux responsabbli ta' dik il-konsegwenza aħjar. Issa qed meta tkun fil-ħabs ma tuħux deċiżjonijiet. Konsegwenza mhux qed terfa' ebda responsabbilta fuq ehm, fuq l-andament ta' ħajtek. Mbagħad xiġri f'daqqa waħda trid toħroġ mill-ħabs. U f'daqqa waħda trid issir adult mill-lum għal għada. Eżatt. Qiegħed Ma naqbilx. fl- fl-appartament tiegħek, x'inhuwa? Ma naqbilx magħha. Ma taqbilx magħha jew ma taqbilx m- Le, mal-analiżi tiegħi. Le, d- d- fi- fis-sens ta' Norway li qed tajt inti hija ħaġa tajba, però f- meta nitkellmu fuq il-ħabs ta' Malta aħna m'għandniex daw id-drittijiet jew nkella Esaq naqa' viċin il-mike, bro. m'għandniex m'għandniex daw il- il-faċil il-faċilitajiet. Taf kif, inti il-ħabs ta' Malta, bħal meta għidt int, illimitat, filli tifel, filli erġajt adult. Sa jekk m'għandekx fejn tmur titħallas kirja xi mkien xi ħaġa trid tagħmel. Filwaqt li dal-ħabs ta' Bastoj kollox jiddependi fuq il-priġunieri. Jiġifieri jidhirli anke rostering ta' responsabbiltajiet f'idejn il-priġunieri. Anke jekk ġejna biex niżraw is-siġar, ta' xiex ħa niżrawhom, x'għandna bżonn. Għax it's self-sustaining. Ġviri, u mux ma l-opinjoni hija importanti għalfej. Għax eh, huma ma jixtru kważi xej. Ġviri, u bażikament villaġġ żgħir li jiddependi kollox fuq il- eh, fuq il-bżulija tagħhom, fuq l-intelligenza tagħhom, fuq il-kapaċità deċiżjonali tagħhom. A self-sustained village tista' It's a self-sustained village. Allura x'jiġri mbagħad meta joħorġu minn hemmhekk, huma jkunu xebgħu, anzi jieħdu probabbli, probabbli għandhom kellhom iktar responsabbiltà milli meta ħa jmorru lura fil-komunità. Għax, I mean, fuck it, man, jekk is-siġra tat-tuffieħ ma ħaditlekx fil-ġnien, tmort supermarket, u tihom 3 euro, whatever, u tuk borza tuffieħ. U Ir-riżultati huma daw, men. Ir-riżultati huma li filwaqt li r-rata reċidiva, almenu l-aħħar data li rajt jiena sewwa, uffiċjali ta' Malta li jidhirli hija ta' 2000 jew 17 jew 19 hija ta' 66%, ġifieri ta' nies li jkunu ħarġu mill-ħabs u jerġgħu jidħlu hija ta' 66%, minn dan il-ħabs hija ta' 16%, 16 fil-mija, li hija l-inqas rata fil-Punent. Issa, nixtieq nissottolinja xi ħaġa waħda però importanti fuq dal-ħabs li min jiġi sentenzjat min jiġi sentenzjat eh, biex imur mal-ewwel ġulat il-ħabs. Ġeneralment ikunu nies li jagħmlu ehm, ħwejjeż żgħar, pereżempju traffika affarijiet żgħar, eċetera, eċetera. Ehm, u dak imur mal-ewwel dak il-ħabs u jiskonta s-sentenza hemmhekk. Però mbagħad ikun hemm min pereżempju jkun qatel u jkollu ehm, piena u sentenza ħafna twal. U jagħmel pereżempju l-ewwel 80% ta' sentenza ġo ħabs pjuttost simili għal Kordin, u mbagħad l-aħħar sentej, pereżempju l-aħħar tliet snin, jagħmilhom il-bastoj. Il-bastoj li jużawh bħala perjodu tranżizzjonali bejn. Bħala rientri naħseb. Bħala rientri.
Eżatt. Bħala rientri. Ma nafx x'taħseb inti jekk dwar dwar.
Naħseb li iktar nies li ħajkunu għal benefiċċju għalih fuq dal-ħabs li qed issemmi hemm huma n-nies li qatt ma kellhom xejn. Għax nies li qatt ma kellhom xejn jemmnu li ħajjithom ħa tibqa' li ma jkollhom xejn. Meta speċjalment meta tkun ġo xena ta' kriminalità. Hi x'inhi l-kriminalità? Għax inti bniedem ittih dak li qatt ma kellu u torih li huwa valur ta' xi ħaġa aqwa milli jaħseb. Allura meta naħseb bniedem li qatt ma kellu xejn jara dit-tip ta' ħajja, naħseb Ma tridx tkun injorant biex tara liema waħda ħa tagħżel, għax int filli m'għandek xejn u filli qed tara dil-ħajja u tgħid li inti kapaċi għax kif qed tispjega inti joruk li inti kapaċi għal xi ħaġa. Li bniedem ittieħ meaning, issa da jaf il-meaning tiegħu kienet li jiżra' t-tuffieħ bħal m'qed tgħid inti. Dik bniedem jaf tbiddlillu ħajtu. Qed tifhem? Irid ikollok Jien nemmen li jekk bniedem kulħadd għandu talent tiegħu, kulħadd għandu affarijiet li jogħġbuh, kulħadd għandu affarijiet li jiġġieled u ma jiġġieledx għalihom. Jekk bniedem ittih dak li vera mhux jixtieq bħala oġġett ta', ijwa tajtuli ħa nitlaq l-hemm, imma tajtu l-għodda biex jagħmel dak li jixtieq, naħseb il-perspettiva tal-bniedem jibda jagħraf li mit-tajjeb għall-ħażin fil-verità li t-tajjeb huwa tajjeb, taf kif? Għax da hawn ħafna nies li m'għandhom xejn. Għal nies li għandhom l-affarijiet u jinbagħtu ġo dal-ħabs, naħseb huma ta' benefiċċju wkoll għax jgħidlek ara xi tlift, imma l-grazzja t'Alla għandi hawn. Mela jaf, aħjar nibża' nitgħallem nibża' u napprezza l-affarijiet li għandi għax imbagħad tara nies li m'għandhom xejn u forsi tkun bidla għal ħajtu li da meta joħroġ minn ġo Il-ħabs ta' Norway ikompli u japprezza dak li kellu barra.